Issa l-qisha li reġgħet bdiet ħajja ġdida u ġieli nsaqsiha ngħidilha nerġgħu mmorru England. Ngħidilha fejn l-aħjar England? Jew d-dar tal-mami Malta. Tgħidli Malta? Tibża' li jibda jirriġektja l-liver. Għax meta l-ġisem ikun jaf li l-liver mhux tieħha jibda jirriġektja. Imma għalhekk trid tibqa' bil-mediċina. Ħa nibdew mit-tmienja ta' filgħodu u nispiċċaw fit-tmienja ta' flaxija. Trid toħodhom bil-ħin eżatt. Tlift lil missieri wkoll ma stajtx niġi jiena hawnhekk. L-ewwel sena kelli l-griżma tat-tifla u ma stajtx ninżel. It-tieni sena tlift lil missieri. Kif ħriġna mill-isptar irċevejt telefonata li missieri ħalliena u ma stajtx niġi għall-funeral. Għax bħalma għedtlek, Għandha ħafna mediċina x'tuhu. U inti meta inti mhux just kemm ġbidt mistarin qagħad titħallat l-affarijiet tal-mediċina jgħallmuk hemmhekk. Għad tħoss dik id-dikka responsabilità qisek ma tafda ma' ħadd il-mediċina. Xi ssib l-iktar kuraġġ hekk biex tkompli għaddejja?
Kull filgħodu malli nqum nitlob il-Mulej. Ngħidlu din il-ġurnata t-tajba. Grazzi tal-li qajjimt lit-tifla. U l-kuraġġ ikompli jiġik waħdu. Jiena meta kont l-Ingilterra kien żmien April, kien żmien l-Easter. U t-tiju ta' Ellie u l-mara tiegħu ġew jarawna. U jiena bħalma għadtlek ma tantx kont nista' nivvjaġġa, dejjem fl-istess akkwata tagħna. U kont nanżil nat-town biex nieħdu kafè magħhom, it-town bħal speċi tgħid qisek mort il-belt tar-raħal tal-pajjiż. U aħna u mixjin, Intaqa' raġel magħna, issa hemmhekk ma tantx ikellmuk nies, hemmhekk ma jkellmukx, hemmhekk ħadd ma jaf il-ħadd. Waqqafna raġel u qalilna min hu, qalilna, Jien jisimni Joshua, ma nsemmih b'ismu. Qalilna hemm dit-tifla għandha bżonn xi ħaġa. Jien kif qalli hekk, dort fuqu u għadtlu, Int kif taf x'għandha bżonn it-tifla? Qalli għax bagħatni l-Mulej. Jien kif qalli hekk, bagħatni l-Mulej bħal speċi? Se jiġri? Vera jew mhux vera, ma nafux dan jien. U bqajna nitkellmu miegħu. Dan kien Kristjan. Qalli, Temmen f'Alla? Għedtlu, Nemmen u ma nemminx. Qalli, Għalfejn? Għedtlu għax irrabjat għalejh. Għedtlu għax it-talb tiegħi mhux jisimgħu. Ili daż-żmien kollu hawnhekk u ma jsiblix liver. Qalli l-Mulej qed jgħidli illi sa erba' xhur oħra Ellie se tkun lesta mill-operazzjoni u se jkollha speed recovery. u int se titlaq lura l-country tiegħek, il-pajjiż tiegħek qabel iż-żmien. Għax int suppost wara l-operazzjoni għamilt tliet xhur. U jien kif qalli hekk dak il-ħin, fqajt nibki dmugħ nieżel bla Ma nistax nieqaf. Wasal iż-żmien li għadda ż-żmien. Dak kien f'April. Fil-ħmistax t'Awwissu Eli tela' l-għad-deni u ma niżilx. U kelli nidħol biha l-isptar, King's College. U għamilt ħamest ijiem hemm għax id-deni ma waqaf b'xejn. għamlulha t-testijiet u bl-istess condition li kellha il-liver ma bediex ikompli jaħdem. Trabbewlha l-istones bl-istess condition u infected mal-gallbladder. Minn dakinhar Ellie tpoġġiet fuq urgent list. Kellha bżonn liver ta' malajr. Fit-tlieta ta' Settembru rċevejt it-telefonata, jiġifieri vera dak li qalli huwa l-pastor, saret l-operation, kellha speed recovery Ellie, li dakinhar li telgħet mit-theatre f'nofsinhar noħolha l-ventilation. Inħoss issa ferħ u nirringrazzjah kull filgħodu u filgħaxija. U nixtieq ngħidha di pubblikament man-nies, li Alla vera jeżisti.